Aganseria na kera kiagansokeria akankeria epaaro akambekera ororo, baganseria korwa ekenyoro bagantisiera bagantebia tindorokana ororo. Keruboro nende oche gwachire.
Oyo baba omino okomobori ng'a Keruboro nende oche gwachire. Omogeni oyio ochete akarara abwo. Tokagenda na abana bande kesha. Tokaruga obusaasi tochia botuko kesha. Togacha, bono ngaika gesieri ngatenena, okaya koboria, omomura nkoiraa gose nomoiseke? Oino omo- Okamo- oi- oino omogeni oyio okoboria oyio oragerete mogaso. Mm. Mhm. Bakang'ita okong'ita gotari ogoke, bagantacha egekuba egekuba kiane nkeri kiyang'igwete ng'a gekoemberana, ase natamete mpaka ekero bakombwatia, nakurete abanto bare goeta bagankonya, na mwana otari gokwaneka, inche bweka ngotebiwa ntakeire korigigwa ng'itwe. Omwana one tari korigigwa, ng'a ekero nkobaboria omwana nomotwane batagete mbateti mang'ana ande ntige kobaboria igoro yomwana.

Egento giatoretire ane ekemo, before I proceed, ntwabate ng'a ngotara tore ebinyoro go cover schools buna chiperformeti lakini chisukuru eye chibwate protoko enkong'u egatosinya. Gochi goaka esimi, mara tiga torakwane na omoprinciple, mara tiga torakwane na eboard of management, mara tiga torabuse esukuru, mara tiga torakora ki, ah! Emera onde tokabwatoka, twamoire tore ane ebinyoro, mosubati narema omochi ebe chi some some some rentals nchire chirema Omosubati oyo kagototebia ng'a omwana oye nasirete, kisi iga iga abana babere bagosira, timanyeti gose ne kismat giatokire ki'okooonia abana abagusii ba minto nini moratotebie, ekiagera chistori chi'abana gosira koruka chiabeire chinyinge korwa twagachagete omwana ase agene arusetigwe amaiso, abana gosira koruka chistori echi chiabuchire eye gose na eya kane bono, lakini ase eng'encho bono eye yabeire bare serious that's why we've come togambe torore ng'aki. So, gete gosoma, omosubati oyo aratwerera ng'a ng'aki omwana oyo asirete.

Ase korigereria aria that is Kisii eye hospital sipitari ya macho baria moemanyete then eria entambaa aria eria enge cream iga eria mwalimu eeh mwalimu elimu centre Kisii town then eria Twins towers Kisii town then korwa magega yaye eriaaa ndoche ng'a Equity bank iga aria then omanye gocha iga aria ega eganto karia gatenenire buna echumuni aria eria Catholic church. ya Kisii town then from there omanye gocha Hema hospital chiofisi chiaito then from there Uhuru towers korwa abwo omanye gocha chiabo mwalimu eye enyi kabisa mwalimu mwalimu mwalimu Gusii plaza nere eyere moina then Gatima we have Kisii primary oborimo obwo nabochakire toroche mabwo gochia igoro obwo nobwa Kisii primary so buna nagotebi epara eyakoenda gochia na eyakoenda Daraja then nero egotira gochia yagenda gochii stadium moino eyende yaenda gochia Erere eyende yaenda gochia Milimani rogoro so.

Aa twasoire mwaye nyomba, nakorokia korwa Sikari gocha gocha buna tware gocha, twasoire nyomba mwaye, aye iga noo amenyete. Ase eng'encho maybe egesunte keremo aiga, ntagete atotebie buna akore okwane then tomanye gosoka isiko abwo ecorridor, atwere ase omogano aye, ng'aki korokwa baba? Rita riane nkoroku Faith Bosibori. Yes. Tata akoroku Samuel Nyaega. Aha. Inge eretoono. Aha. Ekero gete ere ekero igoro era sublocation. Aha. Eyio bono. Sawa, aa nomenyete. Aa nomenyete iga.
Abana barenge obwate? Abana bane bonsi mbatano. Batano.
Oyomo nere omborete otayio. Mwaka naro?
Mwaka naro ororo. Aha. Lakini bono narose engoro agateba orosire engoro. Mm. Tari kobera onye ourire omwana oyore oyo oyanyorete. Anyway, ntato ase eng'encho eima iga egesunte kere ororo.
Ntagete tosoke isiko aria mwao isiko aiga compound aiga iga omenyete juu orente tiga iga no obwoba tari tosoke isiko aria tokwanere amang'ana ora buna nachika gotebi mari nyomba twabwate egesunte lakini twasokire isiko aiga ase pavement etoikaransete torategerere omogano bwa omosubati oyo iga ase engencho yokoirora ntagete naende airore buya amarieta aye naki akorokwa Inka ng'ai. Na ase anyuomire ng'ai? Naki korokwa baba? Inche ase amarieta ane nkorokwa. Inche tokwane ne, tokwane neriogi ake. Ase amarieta ane nkorokwa Faith Bosibori. Yes. Tata akorokwa Samuel Nyaega. Inga ere etono, Sub-location yaito ekorokwa Igorera.
Abwo no oiboreire bono? Abwo no ng'iboreire. Ng'ai osogete?
Ase nsogete, nsogete ekenyoro kia obasi Nyamaruma. Nyamaruma? Ee.
Osonga iga momenyete oo, aiga etown? Songa iga ande omomenyi oye. Inga ase ki okora?

Omwaka one narenge o ntwetanete tokabacha na akagenda igoro y'omwana oyo okobera kw'omwana oko twatemire gofuatiria For how ere long?
Mwatiganire ba- for how long?
bono iga goikera iga buna twarwete ororo ang'anyete ewiki yaerire. Ewiki yaerire.
Abana barenge obwate? Abana bonsi mbatano. Omonene abwate emiaka erenge? Ikomi.
Emiaka ikomi?
Ee. Na omokepi? Bare chibarango chinyaroka ibere babwate emiaka nane. Okay, omwana oyo osiretwe noyo okarenga? Mwana o Sirite noyo o kane. Oyo o kane? Ee.
Emiaka erenge abwate? Abwate emiaka etano.
Omomura?
Ee. Twerese ango ng'aki ng'aki ng'aki asirete. Asirete korwa iga etaoni gose asirirete koruka? Mwana oyo iga aborete koruka. Omoibori one onsabete abana aba iga ekero tata arwarete. Omoibori seino ase osogete gose ase oiboire? Seito ase ng'iboire.
Aha. Agantebia omwana one ng'a abana bambe eria ase tata omino orwarire bang'e amache ng'amotebi mama abana bane ngochia bare esukuru. Aganteebia, Omwana tiakondi na abana tata omino orwarete, na agotameire naende tondi nobokonyi. Nkamotebia, Mama, buna gwakwaneti ande arengereria naende ndaborie. Nkaboria omogaka one rende ng'a, Boria naki oigete ring'ana erio? Aganteebia, Yaya e, abana bado gose nabo omong'ina oyio nere okabeire nabere, naende tiga tomoe rende. Nonya tore nabarabwo tiga tomoe. Kaimoki rende ochie koumunga amataima amatiganyi chimborerie abana ribaga esukuru iga abwo, ase engencho norwariri toikonyara gotiga morwaire. Nkaenda nkaboria ribaga esukuru tono, nkaegwa ribaga, nkakerwa esabu chibesa buna chikorugwa chia amaagacho na ebirogo buna bikogorwa, ngaakana. Nkabeka abana bakaenderera esukuru, abana baendereire esukuru, omwaka bwa oborwaire otato omogima. Abana barenge bono kwamotomerete? Abana bonsi bono bane. Bonsi pi bane korwa iga? Ee, ngatigara noyomo omoke. Bono naberire, na naberire iga nkonya komoassist nkorwa ebiasara biane namotomera ebesa kera ewiki. Mwaigwanete nomogaka ogotoma abana abasore inwe? Eh.
Namotomera ebesa kera ewiki, rende obe ng'a nokorora ng'aki agokora echukumu ya abana aba. Tata akaba okorara, naende nkaenda ekero twas twatindeka tata nkamotebia mama tata otindekirwe Ninde naki naende asirete? ngokora. Tata asirete, ore nkomotienyi ore.

Goikera bono iga abana abwo baberire ororo oborwaire bwa tata okure, naende mama ontebiri bantigere bandemi, gekoera tata omino osirire mbarobi bagonsoa enyomba oiboye disemba. Nkabatiga oo nabangete gochia koboyia disemba eye, bono nkorwa echiro rituko ria echumaa chitariki kianda echio, naikire boirete saa Kianda tatu. omotienyi oyo? Ee, omotienyi ikomi na kabere. Oo disemba. Goaka esimi rende saa tatu naria nasaire nyomba komoboria omong'ina naki bwairire. Ing'anchete komanya abana bane naki rende barageire naki bararire. Yagera natoma nonya esukari. Omong'ina akang'eresa, yaya intwe ntoraragere naende ntobwati morembe omwana okorire ki? Oibirwe. Namoboria saa ngapi oibirwe motarantebia ng'a chinsa saa nane ya mogaso. Rituko ria rero oye mwakora ki? Korwa abwo bakandimeria chisimi. Nkarua ngateema goakera momura ominto esimi nkomoboria, Aye Evanisi, naki yarenge? Evanisi ogontebia, Buna noigwete igo nabo yarenge. Gochia koirorera komoakera nere akandimeria esimi. Nkanyora obomanyi bwaborire boisaine, ngateki bono esitepu yokoimoka yokorigia epikipiki ngakomboa, ngasoka obotuko obwo, ngoika kaa ngoika kaa saa sita. Chiabotuko. Ee,
nonduete ororo nkoe inge gosoa nyomba nkoborie nkoereserwe. Ninkoereserwe nkoereswe tindi koereswa kabinde ngotebiwa omonto oyo are goeta. Nkoborie abana bane aba barengo aba abanene, bagontebia mama omonto oyio iga achete iga iga akamenya ororo amatuko abere, naende akagenda, naende akaira na chitariki echio kianda, Oyio oibete omwana?
oyio oibete omwana.
Karatiga nko, totaragenderera baba. Totoire bwango. Gwachire, kwarure bosonga, gwaikire saa ina ase oiboire saa sita chia botuko. Kwababorerie ng'ai omwana oo are. Abana bao bakagotebia ng'a omonto omotaboretie konya omenyire saa ina abwo Amatuko abere. amatuko abere. Abaibori mbamanyete omonto oyio? Bono abwo nao nkoborie, mbari gontebi, mbari kong'a bosa aitwe boisae na ekero nkoborie, momura ominto abe okondwania okong'ita, ogontebi igaa tori koboria kende gionsi.

Ee, komotebi rende omogambi nonye kore are. Naki yarenge manye ngotoka ore obisi rende, oru nonya ne rirube rende oaratie abanto bare ekenyoro eke iga barigie omwana. Omogambi agantebi tinkonyara ring'ana eri ndigwete omwana naborete naende mamaino agatekia estep ya okorigi na omogambi omoke omwana. Omogambi omoke rende nkonyora bachire ororo rituko eri ria esabato ngigete nkobatebi nganya twende toigoro pi. Bagatang'ana bakanda bakaigoro pi. Otaiyo.
Ntaiyo, bagontebia ng'a, Yatiga aye okorera mono tokonyara koigora. Akabatebia, Yaya, tiga ng'ende ng'ire. Mama omino bagatang'ana nomogambi omoke, oyio ore omosabuchief. Mama tachieti, oyio nomotureti ochiete. Omotureti ochiete.
Bakaenda nang'o? Bakagenda nomosubati echirani.
Bono, ng'aki bakogenda nomosubati echirani korwa ikobi, mama omwabo omwana osire tata oyio. Nonya emba aba omino ataiyo, ng'aki bakogenda boka? Bono bagoteba, Nomong'ina obatomete. Bono rende nkobaborie inche, Inki nkobabwatia korwa maega ngoika nkonyora baigwire? Asikari bagontebia, Omosubati oche oigore opiga iga ateba, Nekamati yao. Akabatebia, Mosubati oyo tari kamati yane, are echirani, oborete obore, oborete obore mosaito moturugore. Bono korwa abwo amang'ana ayio agansinya iga obuya eyio omogambi oyio omoke akayetumia korigia omwana amatuko abere oka. Akanyeirania akanyebeka emesa igoro, agatebia, Mama omong'ina onye toonetie omwana, ngotoka are. Ase twatemire tokonyara, naikeire aba. Korwa abwo, naende nare omorabori. Akamotebia, Buna inche nkoborie inde ng'ina omwana. Akamoboria omoganda, Naki okorosa korigia omwana bwango ase amatuko abere? Nonya nesirimba imwabugetie ekenyoro eke, na abanto bonsi baimokerere mobe abange morigie abana risaga. Omogambia omoke akandibotie, Riswali eri okomboria mbuya okoriboria, lakini naende tari buya kwariborire. Inche ogoaka kwane esirimba inke onye nachiete nkaigora obi, naende narigirie omwana koringana na okonyara kwane na amaroro ane. Kenya inyachiete akaigora.
Eh. Aha, Kenya Police. Eh. Aha. Naende naikire narorire ng'a tiga Obi ntigere noyebwate gose yasirete? pi noere.
Noera?
Eh.
Aha. Yaikire narorire ng'a naende natigeire aa. Mhm. Namotebia rende naki ogotiga korigia, na matuko taragenda are omwana na amatuko abere oka kwamorigirie esabato, Mm. na chumapiri, chumatato rero kwanyeiranirie bono saa saba. Mm. Bono okwo nkorigia kwang'enchoki rende. Mware kwaratia abanto bande rende b'ekenyoro, bakarua ring'ana erio rigansinya nkaratua ase nyana chinkwana bagasoa kong'ira iga bogeka bogeka, nkarua ngakira. Ekero nakira nkaba ngoikara nsa ngotimoka bono ngatwara ebirengererio binde ebinge mono korigereria naki abaibori aba rende kobaboria ng'aki. Omochifu oyo ng'aki akorokwa?
Akorokwa Moturi. Moturi.
Eeh. Ere nere ama- nomanyete amarita yabo?

Rende nonya ebibesa nare gokoa kwarwa ekeombe, bitumie kobeka omwana nonya ereti, na inche ki natangasire egesa namobekire na getembe. Bekanga omwana oyo iga rende nonya na ege nonya na citizen radio rende momobeke na Facebook. Bono aroche ng'a ntori koigwana nkwana ring'ana eri ribe agontebia ng'a aye kira tegerera. Bono ngochia gokwana omoyo omomura oyominto omoyonte ng'a kera tingoaka. Bono ekero nkorera igo nabete nkorwanigwa bobe, nkobatebia rende onye yasinyire, nachiire nonye namasabo. Pastor ontebirie, Mong'ina oyio otigete eyango ende yonsi nigo oyoirete omwana? Nkaboria abana bagantebia natigete ebikoroto. Ebikoroto ebio atigete iga iga. Nkabateebia, Monyare kong'a ebikoroto ebi mbire amasabo. Ebikoroto ebi inauretu, ekero nabinyora nkobibogoria, inaitetu nkouru. Ng'a Ma- okobaita.
Oyomo omura ominto na mama Naki ogokuura, akorokwa momura oyo omino, okorokwa Evans Nyaboga, oyo okarenga mino.
nere okombwatia, are oyo ogatato. Iga ang'e mama agakuurete gote ng'a Uui, ebonsi togokonya ebikoroto biria biachiire. Koboria mama naki mogokuurera ebikoroto bitari biaino bi'omonto oyo bita omwana. Yaani,
ebonsi tagokonya ebikoroto bia igo nki ekebatagete gokonya? Igo bono ng'a ting'ire ebikoroto ebi ng'a ndake nabo ndabiire ase abe ng- ng'korere abanto bobe rende koboria inche namasabo naye ngekoira. Korwa abwo ngaitwa ogoitwa okobe nkariba amaiso, tinyareti korora, nonya ne echiara ama nabo mondo oche iga iga tindabwena buya. Nkaba nkogenda enyagitari ya Kenya nkarwarigwa, nkatebiwa ogoikwa igoro ebitiri. Nabwate esiringi elfu moja, na ekebande kiane gekaba ntenenera nkagetigia enyagitari ya Kenya, nkarwarigwa nkaegwa ebitiri, nkairana polisi rende. Akaba akabogoria echukumu y'ogocha kourigia omong'ina oyo rende namoumore oyio ominto. Omura ominto agatama, omura ominto mama agatoka. Mama ekero abwatwe, aikigwa aria Kenya, akarara orimo. Eango yane ekarua ekang'akera esimi ekamboria okobwata mama omino? Nkamotebia ango buna nde igo inche ondore inche tindi monto ng'a okorete tindi ochi ng'itirwe ogoitwa okobe, nairanete kobatebia ng'aki rende ginkorigia omwana naseri igo. Nkenyora buna nde iga nkairana ororo, nkaba ere orende, ere oki nare marigu nkarara ororo. Kinde ororo bado ngoitwa naende ngotebiwa nki okorigia iga. Omura omwamama agacha agantebia imoka buna ore iga, togende boka Kenya osarie ekina keria kwarigete toche korigia omwana. Nkabatebia nki naki ngosaria, ngosaria omwana atige korigigwa? Agantebia toende osarie buna kwarigete. Nkamotebia. Tinkonyara gosarikiina, onye toragende omong'ina aigoreru, morunu chibesa echi morarue, aigoreru abwate okwo toche tokore ki? Atebe ase omonto oyio oirete omwana ase aruete. Ekogera bangire kong'a obosayo tinkobaboria bantebie ase omonto aruete mbari gontebia. Ring'ana eri rikambera rikong'u, momura omwamama naende agasoa gontebia, aye togotosinya. Aye nomonto omoke totake gokorimia togokori mirimo rioka. Erio bagotianera bono ng'ai ore. Na onde nyomba amento, bagontianera tokamanya kogenda koigorera omong'ina korwa Kenya. Akang'ira, chinkairure ende ngakwana buna bantebetie ngatebia rende eserekari yaya nabeire mama ase ring'ana eri riesegi bandwaneti tiga toiraneka agende gokora ki? Togende togende korigia omwana buna batebire rende aba chiango chiane rende. Tokairana rende komong'ina bakarusia ribusi aa nagasoka. Buna asoka togachaka, bakaegwa risiti rende bagatebiwa omwana aenderere korigigwa. Buna twachaka iga iga ebitiso bikabucha, naende nkagenda rende kobaboria ng'a rende mama nonye ne direction ase omonto oyio arwete korwa. Buna omonto oyio nkoigwa iga arwete korwa chinsemo chiakirigorisia. Arwete ng'aki omonto akomenya nyomba mwaye. amatuko abere batamomanyeti erieta.
Ring'ana eri rigansinya, ngatimoka, naende nkaenderera korigereria mono. Chiwiki chikaera ibere ya gatato egachaka, naende rende nkairania amang'ana aya polisi, polisi mbakora kende bakaba bagonsaba ebesa Kenya, nkabatebia timbwati besa buna nde iga nabo nde buna nde iga, Bagosabe chibesa erange.
bantebia ndwe chibesa chikobeka egari y'amauta rende bache koima amo oyio omento na momura omento. Nkabatebia, Timbwati kende gionsi, nabo onde iga. Nkanyora obokonyi mboiyo, nkaira nanche bweka naende. Ngacha mbaka iga iga enka iga aria esemete, nkanyora ebitiso biabuchire. Nkaimoka na abana aba bane, ngasibia, ngasoka nabarabwo, ngacha nabarabwo iga iga ase menyete bono. Ngasoa nyomba, nkarara, ngatimoka. Bogaki mambia, nga, ngateba tiga ng'o naragende nonya ne epolisi yaga iga bosongo, ng'ake Kisii Central. eriboti oo, eh, Mm. ng'ake eriboti oo. Ng'aka eriboti ororo, bagantebia obokonyi toragokonye oragende. Tisia aye moino iga abwo, siseidi ere. Akagenda ororo, modisia aye ogosonga iga iga, akandikera rirwe. Akang'ana etranspoti ria kogera nabwate. Akagorera nabana ne ebreakfast ye echae bakanywa. Akantebi okorina egari buna ore iga bakakenyenya, oire riruba erio. Nkaira riruba riria kenya, omong'ina ominto akagenda akoigwa. Ekero oyigwa akabwatwa, akarara kenya rimo, na inda enabwate besa chiria chiang'ererete. Nkaba nkonyora ng'ang'eirwe ebitiso bono nkorigigwa ong'ito tingotianerwa tintache ekenyoro eke. Nkatara namagoro, tara namagoro ngoikaransa ngotimoka ki ngoika ogembo chire goseee saa nane. Chia botuko.
Na mogaso.
Korwa abwo naende ngatara namagoro ki ngoika etown iga iga ngaika etown iga iga saa inne ya botuko. Amagoro ane korwa kenya mpaka bosonga daika saa inne na nusu. Ekero naika iga iga ngasoa nyomba nkarara ngatimoka. Ekero narara natimoka bogaki maambia, omong'ina oria ominto buna airetwe aria, nkaigwa ng'a narwara narosa amagoro akang'ati nkarora esiorori kende nkeri nare korwa nyomba iga buna ngotara timbwati besa ndemeirwe. Nkateebia abana beria nonye na amache monywe amakara narabwatigarete beka riko moberie amache monywe. Bakaberia amache aria, bakabeka namachani etokana. Bakaigwa ng'a amare eriande, esioro eria ekong'ira omote okong'ata, asoa nkarara. Tinchieti koirana rituko erio ng'ira neng'igwe ng'a mama oyo na egetugo kotini, rakini eriboti yane ekabua ng'aakera omokubi oria omobwatete korwa Kenya, nabori naki? Ng'a yaya mama oino nairwe kotini rero. Nerache ang'e ndo, agantebia yaya yaya tori koenda oo. Ngatimoka. Karua onande ngakerua esimi bono nankoyame. Kwagenda okwa omonto kwairete egari oge mboirete ororo igoro, nkwagenda ororo oyo kwairete ore kwa kwairete igoro kenya oirure ere oge mbo kotini. Nkwagenda ororo, namoboria yaya ng'aki rende, ng'a ntwamosooki rero, totae toiche rituko ria rero atebe ase omonto oyio aruete. Tofuatirie torigie omwana oria. Abatebie, Ango ong'igwete bobe, nonya nomoroso ombwate, nonya nabana mbabwati kende bakore ng'igwete ndwarete. Agantebia, Nenchwe buna ore igo, orine egari, oike ore are engase ino iga iga, mambia na onde, sobo mama ere rige egari kirwe ekansa geta. Mambia ngocha indo, chiarenge saa kumi na moja nkaba nkorwa iga iga, nkagenda iga abwo nka. Ngasoa nkaraara, na naraara chigoika saa saba ya botuko, nkaigwa emerango egokong'ontwa, ngakira. Egokong'ontwa?
Nyomba mwa mama anga seito, bono abwo ase narangerigwe gochia saa saba ya botuko. Nkoboria ninki? Amo agatebia, Ninki okoboria ninki? Akaboka chitaika ibere akaigora omorango oria. Buna aigora omorango oria abanto bagasoa nyomba abange ntamanyeti, ntanya korora. Bakambwata bare nemioro ne chinyimbo, bagasoa kong'ita, bagontebia naye okobwata omong'ina, komoira koti, aye manya rero eki agokiarire. Bagansokia isiko buna bansokia igo omong'ina akabeka echabi. Ngachia gokuura mong'ina takuureti akabeka echabi. Bakang'ira gochia epaara, nabang'ire gochia epaara ring'ana nabatebetie, onye buna narorire na omwana one mokombu ninkorigia. Natiekire komanya omwana one taiyo, naende natigeire Nyasaye. Nyasaye mbwatere ngorokia ebara ang'ete enkwe, mbekere obogima bwane ase agaye. Bakang'ita okong'ita gotari ogoke, bagantacha egekuba egekuba kiane nkeria kiyaang'igwete ng'a gekoimberana, nonye buna nde iga tinchieti nyagetari onde onsi, nabwate besa koinyara nka oyio nairanete nkarara, ase natamete mpaka ekero bakombwatia, nakurete abanto bare goeta bagankonya, abasacha batato na barabwo bagakura, ekero bakura abanto baria bagatama, ekero batama bagantigoka. Nabanto goka abasacha baria bagantamia bagantebia, nonyare korora ase omochie onde bwensi omaete aye oture oo? Nkabatebia nabo ndanyare gotura, oigoreru orare ogekwera mino abwo kwarusigwe nyomba nkong'entwa ore oroche twagokonyire. Na intwe twamenyokigwe na abanto babokire abake igo mbare abwo okabange. Nkabatebia twende inwe nkobe nture ande onsi. Riba teneine ngotura. Naende abanto baria bakang'aka chitochi. Aria ase ngotura omonyene gotebia omonyene ng'a gwefunga nyomba, funga eye omorango. Bono omonyene oria akabatebia, Yaya iga amo ogoita monto, abwo nekenyoronka. Nere agakuura rende agateba, Yaya iga ngokuura. Abanto baria naende bagatamana. Kanyora enchera teiyo oria atisierete koigora morango na etirisa igoro osiome riguni ng'a okorangeria ondora ninche. Ngaeta ngoonchoka na egesona kiarengeo nkanyora ase oboriri bore ekebao ki'engo ase ribaati ributogete, ngasoa ngochia gosoa nkanyora ngosoa ase engi igoro y'esike ye chiombe, obweri bwe chiombe. Ngasoa ororo, nkarara obweri obwo ime. Abanto abwo bakaba bagoonchoka onya na epomboo ndie ey'abande bakomoreka bakondigia ase obweri obwo ime. Nkabora, ekero obwerio obwo mbwagitire, bagasunywa komanya ise naye tagochia. Abanto abwo bakagenda, ekero bagenda nkarara obwerio obwo bwaka maambia bogaki saa kumi na biri, saa moja ekaba. Omwanyene bweka akaigora obwerio boria akarangeria abanto agatebia twende bakamenya nomwene. Agatebia abanto monyare goikaransa moborie ring'ana erio omwana oyo omwana one nasirete naende namocheti kong'entwa amenyogete bakaisikorieaa ring'ana eri rikwanerwe. Omogambi oyio omoke naende otebete ng'a orenge gorigia omwana amatuko abere, naende bakamorangeria, agacha. Buna toikaransete chire saa tatu, ango yane oyo agacha. Akaboria inki kere isiko, abanto akoboria barenge akabatebia yaya iga toikaransete oo ring'ana riabete oo ribe omwana oyo arusetigwe nyomba, akamenyokigwa akaba ogoituka anga nakwete iga ya iga akonyeire amaboko ya abanto abange. aye oiraneretie abanto baria iga, oyo na omonto obegete ekina kotini, tatakeiri gotoka iga, oyo nonye ninche bweka ntakeire komoegwa omwaka emorusia ororo aba. Oyo nanko yago. Eeh. Goikera bono iga, ngaserigwa korwa ase ayio, getanda kiarenge omochie oyio anga oyane akaimokia kiarenge ekiane rende, nagorerete abana abange nkabairera aho bararire. Aganseria na kera kiaye agansokeria akankeria epaara akambekera ororo, baganseria korwa ekenyoro bagantisiera bagantebia tindorokana ororo. Omogambi oria orenge ororo nere bakamoira ensemo oyio omogambi oyio origetie omwana amatuko abere. Akaba nere ogontianera agantee iga ata ochoka obegete ekina kotini. Bono nkoboria iga, nonye na omomura ominto ororo nere agontianera tandora oo, agontebia, ekera bono iga nonye na echiango chiane na echikamati chia mama abwo bakamura bamoa mama, bakong'akera chisimi, bantebia gento nkeri nda abanyare, naende tinkobakorera kende ng'a na omwana nkobaboria. Bono iga nkoyana bwe ko monyene akong'akera esimi na momura omento bagontegena omotuone bweka batagete. Na inye nasemenyete buna nde iga inde nobwoba, tindi na boremu, nseriri, bana aba mbarigwe chisukuru bare isiko iga iga, nsinyire naki ngokora, na omwana one taratoka, bono nkoboria naki nakore na obokonyi ndaganie omwana one imorore. Ase engencho ng'a nase enyoru eke ngokora tindi kwenyara, onde taiyo okondigesia omwana ekenyoro nkeri korigia mwana, egetimogete, nonya omogambi omonene nkomoboria ontebia ng'a genda polisi eke nekere gia polisi. Bono nabo narutanirwe iga, goikera iga nonya na ekero nkorigia omwana agwo ngotebiwa ng'a nchera omotwe one bweka otakeirwe. Bono timbwati onde ngotebia, nonya na abare abaminto bakondimiria chisimu, naende iga nteneine nche bweka. Timbwati nasinyirwe enchera ngoeta mpaka nyore omwana ngosaba ng'a rende mama oyo mware serikali tekonyara koingiria gaki ebori mama oyo naki akobekirwe ebodi naende akong'a ebitiso na omwana one taiyo, anyare kong'a omwana one rende na inche ntware chinguru goikaransa amo Manye korora ng'a ng'aki narigie nonya ekebarua ngokora ndende abana aba, ngokora nonya egasi yansinyire, ngochi gotaka gotenena nkore nonya egasi nasinyire, ngochi gotaka goeka ng'ai nkore nonya ekebarua nasinyirwe, ekero ngogororoka iga nanyora omwana one akoruka obosio bwane ebirengererio bia onchogete obosio bwane ata mbora omwana one taiyo, oteba inche abana bane nonya barabangete ndarasana barabwo. Nabo inde nomorembe natete embere nabana bane, abana aba bane naberire nabarabwo, atari atang'ani kobera nabarabwo etaoni. Abana aba bane namenyete nabwo mall, korwa bare abake, namenyire nabarabwo manyinga aroro, naikire nachire komenya iga abasongo nase agatato. Onkonya korigia obogima bw'okorenda abana bane, abana bane inche monto taiyo okombwata ase kobaakanera school fees, omwana one omonene are class isano, ebinyaroke ebi binde bia kabere bire class isato bionsi bibere ebi ng'a nabio chibarongo. Na omwana oyio ochiete iga arenge gochia kogenda grade one bono January eye. Bono nkoboria gaki, serikali mware konyara gosoana na moborie momura oyo mwago mama na momura ominto na mama. Gaki anga omwana, erinde ntware omorembe nkaranse ndinde abana bane bonsi, ekogera inche tindarasana abana bane, naende abana bane tinatanana, ning'igwete kobera na abana bane, omwana oyo one okobora kwaye buna aborire, andoche ng'a tindochi morembe, igo narosire, nonye na omwarokeo timbwati, nonye na enyomba nasinyorwa goakana. Nonya omogaka one twarenge komoteemire ase akonyare ribesa ang'e ere goetanana rende goteeba ng'a tari lunch rabe ne transport, tari monto okwenyara na omonto nere ogokora ekebarwa orikire omochie bwa omonto. Nere orosirie kebirengereri omwana oyio buna oyoye, otebire na inche bono tiga ntimoke, iga arosete bosa iga agateba ng'a na inche bono abaibori bane bandangeire, mama omino onirie omwana one nanyorete, ogotigeire abe agonchire nainche tokobogori na egurube. Abana aba abanto enachete nabo iga, koreng'ana naroche amaabera akarigereria ne institution eye nekomandwete, agancha kong'ira onde inde na abana aba, naende mamoikeire iga abana namentire ase omomura oyo, nkanyaroka karia agake na omomura oyio osira. Omwana omoke abwate emiaka ebere bono iga, na oyio buna emiaka etano. Bono abana ba omosacha oyo one narenge nabarabwo mbabere, na abana bane bono iga nachete nabo ba omosacha oyo mbatato, bono igo ekeire osarendire. Ere otebire takonyara kobwata ase gekogera waboire ng'a ekenyoro eke geito ekero ekerogi, naki gekoira omwana obora pi otangasirwe mpaka okoboria kobekirwe ereti mara mange, obekirwe getembe tv mara mange, omwana otararorokana. Okoboria rende iga iga ase arenge barabwo mbagoteba ekechukumu ende yonsi ya ogotobwatisia, Babeire bakorua ebitiso ebinene, bakanora noyo tomenyete komobeire okong'anya ogotama ogoteba ng'a tinkonyara gokoberisia. Otebire nabeire nobwabo nonye ninche ndache ndusigwe omotwe, onye bagosaba omotwe oo, bono natigaire inche bweka, naende iga nonye na erenti ngosibia goakana, tari ki chie ekero ngoakana erenti korwa omwana one asira tindarwa renti, otinyore rende, otinyore rende chiweek ibere, korwa omwana one abora. Bono iga nkaranse pe nse angaete nasinyire gosuka korwa ase inse, bono nkonya gosuka nkonya kobora bori obokong'u, nabo nkonya kobori ng'a ng'aki nakore ng'iki ere na abanto aba ba citizen bankonye, nabo na na goikera rero iga buna nabakereire iga natebire Nyasaye okorire ogwancha. Gaki namanye ng'a Serekari tekomanya bo gaki, embwate sie gokora obomanyi bore igoro mono ango y'ane oyo, na mama ominto oyo, na momura ominto oyo, ng'aki bakobekera ng'aki bakobekera mama eboondi, na omwana one oborete, na mwana otari korigigwa, na mwana otari gokwaneka, ninche bweka ngotebiwa ntakeiire korigigwa ong'itwe, mwana one tari korigigwa, ng'a ekero nkobaboria omwana nomotwe one batagete mbateti mang'ana ande ntige kobaboria igoro y'omwana. Amang'ana ande nabo ang'ana igo naende narosire, timbwati inche rende, ngoteba ng'a gaki obokonyi ndaganie ndore omwana one, mbaibori moibori oyo one, na omwana oyo ominto naye nkoyane oyo iga, gaki baboriwu ba- barwa obomanyi bwa isaino ase omwana one are bantebia ase omwana one are, ng'a iga omwana one ntimoke, tingosinywa korenda omwana one egekogera moyo onde, na emiaka yane nemeke. Ng'isanegete ekero nde nomwana one nabo ngoikaransa mbe safe, nkore ekebarua kende gionsi ndinde omwana one, ndinde abana baane.
Mwanche omorigereria this is one of the emotional stories I've listened to onye kobwate omwana I think nabo orabe position engiya y'ogofeeler inki mosubati oyo agoetera. Onye kobwate omwanaka, omwana oiborete namanyinga ao, I think you are able to feel egento mosubati oyo agoetera, especially a goman. Gachia oteme kobwata egechuchu ki'engoko, noro buna engoko egokominyokia. That is an animal, it's a bird. Lakini oyo omwanyabanto, Omwana oye asirerete ase abaibori baye bare, ng'ina aro, tata omwabo aro, bamura bamwao baro. Tata omwabo agasira, naende nere osabete abana abwo. Omwana osirire koruka, information egoteba ng'a omonto oibete omwana oyio, na omonto omenyire mwabo abwo ase ng'ina amatuko abere. So to my own of view, inche nare gotwara chinguru chiane omonto obwenerete go produce omwana, ng'ina mosubati oyo, atuerese ng'aki omosacha oyo omenyete bwoye amatuko abere ning'o. Namba ibere, ninki bagoitera ng'ina omwana ekero akorigia omwana oye. Abagusii baminto enaro nere twachire konara etari gocha koba ngiya. Chistori buna echi togochigamba isiko abwo ekero togochiorokia in the public mwateba twachakire kobasareria amarieta lakini igo tobwate oboriri gose ndaroka obochara ebina biabana biabere bikobucha otari ere omotang'ani. Omosubati nare nere chiruti echi chia bosongo iga nere omwana oyo asirete, omwana oyo asirire amo ejirani akamotoma koiyia engoko, omwana oyo tana gotoka mpaka bono omotebe kwana aye. Omwana sagi niga arusigwe amaiso. Abagusii ninki getokonete na abana, naki nkoboe, naende nakwane lugha ya ekegusii, mong'iraneri inki giatokonire na ekegori kia abana. Mbiasara ki biatokire bia abana. ng'ai mokare koira mwaone? Nki eke mokare konyora ekero mokoiba abanto? Nimanyete abagusii mbare mondigereti more Kenya more chinse chia isiko. Ebiasara na ebiaki mobwate na abana ekiagera estory eye nenkong'u but anyway, Nyasaye karatwanchere iga ateba ng'a iga agete polisi eripoti Kenyenya. Nyasaye karatwanchere tonyore resources. Resources means tonyore enchera tokobeka egari amafuta, togende mpaka kenyenya na echinsemo chinde tobwatie eki na eke, mpaka omwana oyo twarorire ng'a otokire, mama omwabo omonyore, naende onye gakwete onye bakamoitete, tomanye obokeene ng'a ng'ai yaberete. Igo ngosaba bagwesiba ime ntandosie ase mwabete, tobwatane amagoko, omwana oyo atoke asare either alive or dead. Ngosaba Nyasae atwanchere naende atobeke chinguru toteme enchera tokonyara estory eye toyebwati mpaka kera omonto okwanirwe ase estory eye iga atwerese ing'ang'a yomwana oyo are. Lakini ase rero igo nkobaganera chingaki chingiya. Naende togosaba ng'a omosubati oyo iga nanyore omwana oye are moyo, nere agokera omwana oyo buna omoibore. Manche omorigereria eng'ana nera, oyo nere omomura omonene, nere obwate abana aba bande ase baba omwabo aria nka. Nabwate omogano omotambe sana, otagete atwerese ase omonwa bw'ekegusii, naende etwamotwe bayibe ase eng'encho iga are omwana, totageti ko compromise privacy na security yaye, lakini twanyorire consent korwa ase mama omwabo komokwanera, ntake tatuerese ase amang'ana akoigwa ekana nki kiabete. Rigoria tata? Ntake totuerese ase oboikeranu ng'aki yachagete mpaka omwana omino akabora korwa nyomba, tuerese ango, chaka ango, ng'aki yarenge. Omong'ina oyio achete iga, bakoboreria enchera gochanga ng'a Yesu bianyegeire, tokamotebia inwe ogaa. Gatomotebia igo agacha gokora equeriment agacha agaikana inse agateba nare esiro bono tiga ndarara bono akamokwana bagagusagusa naki keriboro nende oche gwachire.
Oyio mbaba omino okomoboria ng'a keriboro nende oche gwachire? Omogeni oyio ochete akarara abwo? Keriboro nende oche gwachire.

Tokaenda togatiga abwo akaroserigwa akaigwa taba bakamotwera ritoke korwa mogondo buna none ritoke riaigwete korwa agatu ateba ng'a okobori kong'ina naki okoria enyama besa nchire nkoe naende intwe abatagete torare nchara akamoa agato agantoma rende arete enyama nkareta ritoke agasaborerwa akamoa. Kiaria akarara togateba kogenda ekanisa tokagenda. Jumapili yarenge gose Jumamosi? Nkesha yarenge eya echuma. Echuma botuko?
Eeh. Akarageria riria mogase akaria enyama ne ritoke, akarara abwo nao arenge botuko obwo? Eeh. Aya mokaenda kesha nang'o? Tokaenda na abana bande kesha. Mmh. Tokaruga saa sita chia botuko kesha. Kesha ya December?
Mmh. Ya tarehe thirty one?
tokarua ororo togacha, bono ngaika gesieri ngatenena, okaya kobori omomura nkoira gose na omoiseke. Oino omo- oi- oino omogeni oywo okobori oywo oragerete mogaso. Oka- okomotebi choraye oyo otaete.
A- a- aba- abana aba bamino, naye bweka gwachiete okabatiga nyomba bonsi, ng'o mwachiete nere? Obomura mbare ororo twachiete bwe chichirani. Lakini aba bande bamino okabatiga nyomba. Ekero mwairana. Tokairana.
Ogaaka boria, chora oyo otete. Nigo omomura nkoira gose no omoisa. Teba chora oyo otete. Akamoteba ase eng'ana eyio, gatuma omorango ngasoa nyomba.

Inki bateba igo, inche nkabwata ngakora korende eki nkire toburere toting'iranereti kende tokarara, yaani nkarara bono bogoika maambia, naende maambia gakonya koboria esabari yane ng'aki nkonya korasibia, genda ochoche, akamong'ina genda ochoche, agacha gakang'aina ebi nari nachiete nkabwatwa na amaru, nachiete nkabwatwa na amaru. Abu. Eri, eri okay, eri ba, eri agoteba ng'a esabari yane naki ngoyekora, omwana oyo omino noare nyomba? Ee, noende. Aya, omogeni oyo akagenda. Mm. Ak, ama, agakora amatuko arenge akamanya koirana ka naende. Akorete amatuko achiete Jumapili, Aha. agakora amatuko, agakora amatuko ane. Igo Ekrismasi gionsi ya 31st botuko noaraire mino. Tarehe moja akagenda because tarehe moja yaenge Jumapili. Nari achete Jumapili eyio. Aya, erio agenda agakora naende akairana, tari bo? Ee bono.
Ekero airana nki gekaba? Ekero airana bono agacha aga- akamoboria esabari yane ng'a chinko yekobua. Akamotebia bwata amache asibie omwana oyio. Barabe, intwe abatotebia genda roche tintaetie kobarora oo mogotioka. Ab'omogaso?
Mh-m, agasibia omwana oyio bono osirete. Mh-m.
Intwe tokareta amache bono togaesibia, togachaka komoboria buna ng'ai are to- rende nere ekerubo. Erio abatoma roche mwairana, mokanyora mwana omino taiyo na mogeni oria taiyo? Mh-m. Aha.
Toka- tokamoboria agateba, ninche iga yaani mbwate omwana omino asare. Bagototebia, Omochaicho oo chibare omanyete abwo, tokagenda tokamorigia tokagenda bakamobera, tokairana okomobera, tokagenda baka egetwe kia amaate, omanya otaiyo, tokamorigia ochia igoro eroro igoro, ekerubo nkamochaikia ororo otaiyo, bono inche nkagenda nkairana nka, bagachaka komboria gose nakwabwate omwana, inche nkabakania, bagachaka kong'aka.
Baba omino agachaka kogoita. Agachaka kong'aka agatebia engo yane ang'ite. Akang'ita agatebia rigia omwana bwango atoke. Alafu akamorangeria ng'a chi ebanisie nkeiga chibesa chire iga iga ngokoa. Amoruseria baba agasibora amanoti korwa risiko riaye mama ango abwo esibete ekebunga. Akaea engo yao.
Okora ne chibesa bare kobagana. akamoa,
ekemoa inche ngarigia iga tu, alafu bono agantebia omwana ntagete korora iga, inche nkabatebia inche tindochi omwana ase are, agontebia omwana ntagete korora.
Okay, oyo omogeni oyo ere nkoigwete amarieta aye abere, amarieta aye ng'aki akorokwa onsi, bare komorangeria? Akorokwa Mary Kerubo. Mary Kerubo. Mm.
Okay, good. Mba- na- Nkoigwete bagokwana ande ase akoro korwa? Eh, Baenche gokwana inche tingomanya ase inche korwa kono. Mm. Mm.
Nigo toigwete bagokwana ande ng'a akorwa ase gete. Eh. Mwanche omorigereria akweigwereire, obokeene mbori ng'a omwana agaonire. Yah, omwana agaonire. Korwa ase story ya omomura oyo, Obokenene mborie ng'a omwana nigo aoniri, ne chibesa echi akundorete korwa ere soko ankoyae, na ogwande ankoyae atindiete buna ekebengi, atatageti korora monto ka. Because mama omwabo omwana ateba ng'a nkei yaye nere ekomominyokia, na ogwande atindiete buna ekebengi. Chibesa echi ebabaganete, kogera omwana otebire agakundora chibese korwa ere eso, akamoa. Igo eanko na baba omwana omwana oyo. Igo bare egento ekemo, naende ebamooneti, baigwanaine. One time mosubati neke korokwa omogeni? Si, ekorokwa? Meri Kerubo. Meri Ke- Meri baba, Meri Kerubo. Nimanyete evideo nkoyorora ore omotandao. Lakini, nkogotebia iga baba, amatuko ao iga abarire, ebinto mbibere, oiranie omwana obande, gose tokorigie. Eeh. Inche nkoroka agasungura, Ei tondigi! Aye ng'akire esimi ntebi kaka omwana inche naibete, oyo, genda monkonye anyore chibesa chiane. Lakini onye tokomoirania, nkorora ore esese nyakemini. Mary, nkorora ore esese nyakemini baba. Inche nagokureire.